Татар журналистикасы турында чын дөресен сөйләргә вакыт килеп җитте дип уйлыйбыз. Менә бу YouTube каналда, әйме, без фәкать дөресен генә сөйләргә ниятләдек. Менә Илдар мине кызыксындыра, әйме, син үзең чипчи Мишәр авылыннан чыктың, әйме? Чыккан ием. Шулай да э, үзәк телевидениедә эшлисең, софт татарча сөйлисең. Минем хатыным татар кызы бит. Может, шуңа күрәдер, Яшел Үзән районыннан булгангадыр. Шулай дип ышанам. Әй, Аллага шөкер. Аннан инде без барыбыз да татар әдәби телендә, Тукай телендә сөйләшергә тиеш. Бу инде калыплашкан, урнашкан формалашкан дәүләт тарафыннан кабул ителгән тел. Кемнәр э, тел өчен, татар теле өчен борчыла, безнең каналыбызга welcome. Менә уйладык, уйладык та әйме, татар журналистикасы турында турыдан туры чын дөресен сөйли башларга вакыттыр. Шуңа күрә син монда конфликтләнмә. Әйдә хәзер чын дөресен сөйли башлыйк әле. Алайса әйдәгез чын дөресен сөйләр өчен безнең темаларыбыз шактый күп, журналистиканың проблемалары шактый, димәк син инде YouTube ала торган әйбер ясарга кирәк дисез алай ук булыр микән аллага тапшырдык ләкин менә э, чыннан да проблемалар җитәрлек бөтенесен без колачлап бетерә алмабыз татар журналистикасы турында сүз барганда әйме милләт татар теле бу аерылгысыз әйберләр бит әйме барысы да милләтне яшәтүдә дә татар телен яшәтүдә дә татар журналистикасы Арткы планда түгел, киресенчә алгы планда дип әйтер идем. Без бит инде халкыбызга хезмәт итәбез. Менә телнең яшәү ареалы, яшәү тирәлеге ул газеталар, журналлар, радио, телевидение. Менә без әгәр дә дөрес телдә сөйләмибез икән, хаталар белән сөйлибез икән, ялгышабыз икән, димәк без милләтебезнең башын бутыйбыз булып чыга. Без телебезне саклауга түгел, киресенчә аны бетерүгә хезмәт итәбез. Ә менә соңгы вакытларда татар журналистикасы бакчасына төрле Анда сүзләр э, ява башлады, әйме, ташлар төшә башлады дип син Нинди ташлар? Менә журналистлар алар яза белми, журналистлар алар сөйли белми, радионы ачасың, э, татар телен гарипләндерү бара. Моның белән бит инде килешми мөмкин түгел. Килешми мөмкин түгел, ләкин монда мин бер әйберне аерып күрсәтер идем. Журналистика мәктәбен узган безнең Флорид э, Имам Ахмедович Агзамовларда, Илдар Маликович Низамовларда укыган кешеләр булса, алар э, э, икенче төрле уйлар иде һәм икенче төрле эшләр иде дип уйлыйм безнең менә журналистика коллегаларыбыз турында эшләгәндә гафу ит бүлдерәм журналистикада эшләгәндә именно шундый сүзләр ишетергә туры килә журналистиканы бетергән кешеләр алар ничектер э, башка өлкәдән килгән журналистларга караганда кайтышырак ди бу минем күңелемне бик каты әрнетә менә син бу әйбергә ничек карыйсың мин бу әйбергә элек электән үз карашым бар иде журналистика мәктәбен бетергән кеше ул нәкъ шунда эшләргә тиеш чөнки анда 5 ел буена аңа менә шушы э, медиа киңлекне анда эшләүне өйрәтәләр контент анализ һәм башкасы һәм башкасы нәкъ менә информация белән эшли торган кешеләр журналистика этикасы да керә бит әле әйме анысы да керә ә менә аны белмәгән кешеләр кызганычка каршы журналистикага бик күп килде мин аны аңлыйм аларның башка эше булмагач алар килде генә түгел алар әле югары Майданны биләделәр һәм үзләренең шундый рупордан кычкырган кебек, без журналистикада үзгәрешләр кертәбез, без фәлән итәбез, без төгән итәбез диләр бит әле алар. Шулай диләр, ләкин менә мин бер әйберне искә төшерәсем килә. Рифкат Гомәров әйтә иде мәрхүм, кара ипи пешермичә прәник салырга өйрәнеп булмый дип. Кара ипи салырга өйрәнергә кирәк башта. Кара ипи ул нәрсә? Ул классика, ул безнең менә элеккеге язучыларыбыз, әдипләребез, аларның мирасы, аларның теле, аларның стиле. Без менә шушыларны өйрәнмичә торып, һәм шуларны журналистик чаралар белән бирүне өйрәнмичә торып кешенең күңелен яулый алмыйбыз шуңа күрә менә каи бетергән мәдәният институты я булмаса башка җирләрдән килгән кешеләр хәзер журналистикада эшли театральный техникум техникум да түгел училище мин аларны гаепләмим килделәр икән эшләсеннәр әгәр сәләхияте эшкә күңеле ята икән ләкин инде син килдеңме син инде үз уставың белән мондагы монастырьга кермисең Син инде монда э, элеккеге сиңа кадәр булган кануннарны үзләштереп, журналистиканы һәм э, Илдар Маликовичларның мирасларын барлап өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Язырга өйрәнергә, сөйләргә өйрәнергә, дөрес иттереп э, бирергә өйрәнергә. Менә каналда, әйме, YouTube каналда менә бу татар журналистикасын җирлегендә булган проблемаларны

Аларны менә хәтта танымыйлар да бит инде. Бигрәк тә менә мин үзем имәм. Казан радиосында эшли башлаган идем, журналист эшчәнлегемне Казан радиосында эшләдем, Мәгърифәт газетасында эшләдем. Әйме, 10 ел мин интернет матбугатта эшләдем. Хәзер менә Идел журналында эшлим, әйме. Ә телевидениедә эшләгән идең? Әйе, телевидениедә дә эшләп алдым. Димәк, бөтен масса күләм мәгълүмат чараларында эшләп чыккансың икән. Шуңа күрә сиңа бәллүр каләм бирмиләр икән. Бу бөтенесендә эшләп чыккан, моны әллә кайчан бардыр инде дип уйлыйлардыр, ярар. Ярар, без инде читкәрәк киттек бугай, мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да менә без уйлап торабыз. Менә хәзер э, татар журналистикасының иң төп э, авырткан җире ул да булса тел. Тел белән эшләү. Бик күп хаталар бар. Менә мин үзем уйлавымча инде аларны дүрт төрле юнәлештә күрәм. Иң беренче безнең калькалы тел. белән сөйләп, бу матулай уже корама тел. Менә ниндидер бер э, рус теленнән турыдан-туры тәрҗемә итеп сөйләшү. Мин аның үрнәген дә китерә алам. Мәсәлән, минем кулда безнең матбугат, менә газеталар, журналлар име. Мәсәлән, мин сезгә гап-гади телевидение, радиоларда да. Бар, анда да бар, анда да туктарбыз. Мәсәлән, бер э, соңгы саннарда чыккан заголовок баш исем. Әбинең коткаручан сизгерлеге. Менә бу нәрсә бу? Бу менә бу калька турыдан туры калька. Э, әлбәттә ул урысча яңгырый, әйбәт яңгырый. Волонтерлар, волонтерлардан грантларга кадәр. Менә туп-туры кычкырып тора торган калька от волонтеров до грантов дигән сүзне генә алганнар да ну, русчага тәрҗемә итеп куйганнар. Очракта э, журналистлар янты кыска биреп кенә тәрҗемә итәләр э, һәм күп очракта әле алар аны редакцияләп тә өлгермиләр. Ә син беләсең икән аларын. Менә аннары әле син Басма матбугатка нитәсең әйме, мин э, җатлап әйтмәкче булам, менә Шаян ТВ, әйме, Шаян ТВда хәтта мультфильм карарга да мөмкин түгел, кайсы бер вакытта күлмәк артыннан китте ди анда бер герой. Менә шундый Алай гына түгел әле, Шәмәхә песи артыннан күзәтә дип әйтә. Менә герой килә дә, менә Шәмәхә песинең артына менә алай керә, и шуннан күзәтә. Менә шушы була инде бу, менә татар теле. Э, мин ә татарча аңлый торган ә кеше шулай дип уйлыйм. Тыңлап үсә әйме? Тыңлап үсә һәм шул телдә сөйләшә башлый. Иң куркынычы менә шул. Русча уйлый һәм татар сүзләре белән аны алыштыра. Безгә әйтәләр иде, мәктәптә укыган да ук. Телне бетермәүдә булар бик каты әһәмияткә ия. Әлбәттә шул. Шуларга без күз йомсак, хәзер шуларга күз йомсак. Киләчәктә ул тел бетүгә этәрә торган әйберләр. Болар бик каты акыл саталар дип уйламасыннар инде безнең коллегалар. Без әгәр дә менә яшьләргә чыннан да шуны үзебез белгәнне бирмәсәк, уртаклашмасак, ул дөрес булмас иде.

Бу безнең игезәк сүзләр бер-берсенә ошаган, мәсәлән, мәхәббәт, мәхәббәт, тагын нәрсә, калиб белән калибне бутый башладылар. Һәм алар бик күп, без аларга аерым-аерым әйбәтләп тукталырбыз. Шуннан соң урынсыз куллану да бар әле. Мәсәлән, стилистик яктан дөрес түгел. Сүзне, мәсәлән, урынсыз куллану. Нәрсә белән бәйле ул? Ул инде күрәсең, игътибарсызлыктан киләме? Менә, мәсәлән, бер мисал. Туган кешең, кара күршең белән кул бирешеп исәнләшү түгел, очрашып сөйләшүдән качып йөргән чаклар да күп булды бит, дип яза автор. Кара күрше монда Африка континентыннан килгән кеше тур, турында сүз бара микән дип уйлыйсың. Кара күрше дигәчтен миңа теге э, начар күршем дигән күз алдына килеп баса. Туган кешең, кара күршең белән түгел, монда минем уйлавымча киресенчә, күрше кара турында сүз бара. Татар телендә шундый идиоматик э, ни бар гыйбарә, бу инде кара күрше кара, күрше күлән дигән барлы сүз. Монда ул сүзнең урынын алыштырганда кара күршең белән дигән. Ә нәрсәгә аны алыштырырга кирәк иде? Туган кешең, Күрше караң белән уйнатам дип уйлый торгандыр ул. Күрше караң белән кул бирешеп исәнләшү түгел, лә лә лә лә лә менә шундый рәвештә булырга тиеш. Менә бер э, мисал э, сүзне дөрес кулланмауга. Бусы булды өченчесе һәм соңгысы синтаксик амонимнар. Монысын хәтта язучыларыбызда да бик күп хаталар очрый. Журналистларда гына түгел, аны бик сирәк кешеләр генә һәм хәтта сирәк редакторлар да беләдер дип уйлыйм. Син әйттең хәтта язучыларда да дип. Әйе. Менә Күрсәттем. журналистларны кимсетмик инде. Безнең шундый журналистларыбыз бар, хәтта язучылардан да әйбәтрәк язалар. Мә, мин ансына сүзендә юк. Әлбәттә, безнең бик тәҗрибәле коллегаларыбыз бар. Ләкин менә бит тәҗрибәне уртаклашырга кирәк, уртага салып сөйләшергә кирәк, мәсьәлә җитлеккән. Ә менә бүген мин э, тукталыр идем тагын бер әйбергә, ул да булса географик атамаларын дөрес кулланмау. Менә бик күп инде, бик байтак инде. Менә шушыларны әйтеп узыйм, күрсәтә дә алам. Экранда сез моны хәзер күрерсез. Палестина дигән ил бар әйме? Аны шулай дип язалар да, Палестина. Алай түгел, ул татарчасы Фәләстин. Ирак дип язалар. Гыйрак, аның татарча исеме җәмәгатьләр. Сирия дигән ил бар, ләкин ул татарча Сүрия була. Ю белән язабыз. Индия, Индия дип сөйләшәләр. Индиядән килгән кешеләр, Индиядән килгән кош теге нине, индюкны, күркәне. Күркә икәнен дә белмиләр әле. Индия э, кошы дип тәрҗемә ителгән бер вариант ишеткән идем. Һиндстан. Э, Илһам абый гомер буе җырлады синең җырың Һиндстан дигән җырны. Без шушындый матур, үзебезнең телдәге Һиндстан. Ул исемнән утырга тиеш түгел. Яшьләр бигрәк тә бар, мәсәлән, Осман империясе составында дип сөйләшәләр. Осман түгел, Госманлы төрекләр, Госманлы империясе җәмәгать. Бар шушындый сүз, Госманлы империясе. Мин бу очракта беләсеңме нәрсә, э, журналистларны яклап бер генә сүз әйтәләм. Без менә шундый Әйт. менә шундый э, нидә яшибез.

укучыга тыңлаучыга реципиентка төгәл роле булырга әлбәттә редактор да карап өлгерә алмый торгандыр инде кайвакыт менә шуларны җибәрмәү өчен шулар булмасын өчен сүздә юк бу бит инде айлар буе языла торган әсәр түгел әйткәнебезчә айлар буе языла торганында да китә шул ростов на дону дигән шәһәр бар дондагы ростов татарча шулай була комсомольск на амуре нәкъ шундый ук мисалда амурдагы комсомольск

электрон масса күләм мәгълүмат чараларында радио телевидениеда эшләүче коллегаларыма бер э, киңәш бирер идем әлбәттә инде аны белгән кеше белә ләкин белмәгәннәре дә бардыр текст укырга кирәк булганда бу җитәкчеләребезгә дә комачау итмәс ниндидер чыгыш ясаучыларга хәтта мәсәлән мәҗлескә баручыларга да синең журналистларга да әйе журналистлар бөтенесенә чыгышлар ясый чыгыш ясаган вакытта әйе мәсәлән кеше алдында чыгыш ясыйсың ди синең кулыңа язылган текст тоттырдылар син аны ул бит инде 15 бит булмый барыбер бер бит була ярты бит була ике бит була күп булса менә шуны әйбәтләп өч мәртәбә укып чыгарга кирәк менә бу миннән лайфхак булсын беренчесе аның танышып чыгу текстны икенчесе инде син таныш булмаган сүзләренә игътибар итәсең басымнарын карыйсың кайсы җирдә кимчелек кайсы сүзне ничек әйтергә фамилиялардагы басымнарны һәм башкаларны Өченчесе инде менә шул кимчелекләрне төзәтеп, ныгытып, әсәрне сәнгатьле итеп укырга тырышу, җиткерергә тырышу. Менә шулай итеп бу фикерләргә колак салсагыз, ул сезгә һичшиксез ярдәм итәр. Бүгенгә саубуллашабыз, барыгызга да уңышлар. Алдагы көннәрдә дә исән-имин күрешик. Илдар чыгып утырганнар да икәүләшеп Бер-берсен бүлдерә-бүлдерә нәрсәдер сөйләделәр дип әйтерләр индеме? Ә, әйтсәләр әйтерләр инде, бөтен әйткән фикерләргә колак салып, эчеңдә урттырып яшәп булмый.